Halo, nan dam hna maw? E, tuni cu kan Laica cawnnak kha kan rak peh ṭhan cang hna lai. E, nihin kan cawn hnga dingmi hi Laica fang pawl i an awchuah pawl kha kan rak cawng hna lai i i cawnnak kan luh hlan ah vun chim ta ka duhmi cu, hi cafang awchuah tete hi zeiruang dah a biapit timi te kha vun chim ka duh. E, kaa zawn i ah Mirang carel kan chimh hna ahkhin ah Mirang carel khi awchuah an awchuah pawl kha fonh in khan Mirang carel khi kan chimh hna. i anmah cafang min pawl fonh si loin khan i ka chim duhnak cu dog uico khi sisehlaw dog dog tiin chimh loin khan an awchuah in khan da og dog tiin khin kan chimh hna abana bia ah map ti khi sisehlaw m ap map tiin khin awchuah ti tiin khan kan chimh hna i makha phonics tiin khin kan ti i ti i mah ni tampi kha khua a ka ruahtermi cu hi Laica zong hi uh, Lai cafang fonh i caril siloin khan cafang fonh in caril siloin khan mah cafang awchuah tete in khan ca rel khi i chim kho usih law tampi an i chap le an i lak khawhmi le ti kha ruahnak ka neih ruangah hihi uh, hihi Lai cacawnnak ti hi ka van tuahmi si. I okay sicun mah Lai cafang pawl kha an uchuah tete kha kan vun uh, zoh hna lai. Hi cu a a si i a uchuah cu a a a in aa thokmi biafang cheukhat hna cu arti, arfi, angki, Cun bi, bi aw chuah cu ba, ba, ba in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu bawlung, bawngbi, bete, cun si, si aw chuah cu c. Ca in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu cakei, cauk, cite. Cun di, di awchuah cu da, da ti a si lai i da in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu di, dawr, dir.

ih ti si le i ih in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu ih, ilh, in. Cun K aw cu ka, ka ti si le i ka in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu kinglang, kingkuar, kawl. Cun "el" "el" aw chuah cu "l" "l" ti si lai i "l" in aa thokmi biafang cheukhat hna cu "lam", "langak", "lentecelh". Cun M M aw chuah cu mm mm ti si lai i mm in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu mai, minmei, meilah. Cun N aw chuah cu n n ti si lai i n in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu nengpi. Nika ningzah. Cun o, o a chuah cu aw, aw ti si le i aw in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu on, or, orh. Cun phi, phi aw chuah cu pa. pa ti si i pa in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu pu, pi, paw, palh. Cun ar awchuah cu ra, ra ti si lai i ra in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu ruah, rili, rul. Cun S aw chuah cu s ti si i s in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu siapi, ser, sam, sau. Cun ti, ti aw chuah cu t, "Tah" ti si i "tah" in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu "ti", "tingtang", "tuai", cun "thi", "thi" aw chuah cu "tah", "tah" si i "tah" in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu "ta", "tang", "tawl". Cun U, U aw chuah cu U ti si lai i u in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu uico, unu, um. Cun V aw chuah cu V, V ti si lai i V in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu vui, vanlawng, ven. Cun Z aw chuah cu zzz zzz ti si lai i zzz in aa thawkmi biafang cheukhat hna cu zil, zan, zawt. Cun kan Lai cafang pawl ahhin hihi pawl hi kan hman tuk lomi hna an si. Nain an aw chuah pawl kha kan vun zoh ve hna lai. G cu g. J cu j, Q cu khua, W cu wa, X cu x, Y cu ya. Okay, mati siak khan cun uh, a zapi tiin khan donghnak vi a zapi tiin an min ti le an uchuah ti kha kan vun chim ṭi ṭhan hna lai. A, a, B B C C D D E F F G G H H I I J J K K

Matikhan an awchuah cu an si lai i tuni kan cawnnak cu hi vial hi a si lai i mah cafang le an awchuah tete kha ṭha tein rak cit hna u law tuhnu video ahcun cafang biafang pawl kan rel cang hna lai, Laica pawl kan rel cang hna lai i kha siti khan an awchuah tete kha nan i cinken hna ahkhan cun tampi aan bawmh hna lai. Okay, mah vial cu a si lai, kaa lawm. Bye-bye.